Il-Lexicon ta' Vassalli, magħruf ukoll bħala Ktieb il-Kliem Malti, huwa dizzjunarju minn idejn Vassalli u fost l-aktar kontribuzzjonijiet importanti li ħalla warajh missier il-lingwa Maltija. F'din ir-rokna, Doctor Olvin Vella jiftħilna tieqa għal fuq din il-ġabra.
Il-Lexicon huwa d-dizzjunarju ta' Vassalli huwa l-aktar xogħol li hu magħruf għalih. Hu qal li fih tmintax-il elf kelma, imma l-akbar kontribut tad-dizzjunarju ta' Vassalli mhuwiex l-għadd tal-kliem, għalkemm hu kotran, Imma l-akbar kontribut huwa l-istruttura tad-dizzjunarju. Vassalli jagħtik il-kelma bil-Malti, jittraduċiha bil-Latin, imbagħad bit-Taljan, jikkontestwalizza biex jagħti t-tifsiriet differenti tagħha, u jinnumerahom skont it-tifsira oriġinali, sekondarja, terzjarja, eċċetera Jiġifieri, jekk jiena għandi, kieku ħa nitkellem illum il-ġurnata, sewwa, ngħid il-kelma bank, Vassalli għamilli bank. Numru wieħed tfisser struttura tal-injam jew tal-ġebel aktarx li nista' npoġġi fuqha, imbagħad jagħmilli n-numru tnejn post li nidħol fih biex insarraf iċ-ċekkijiet. Jiġifieri Vassalli li jagħmel l-istess kelma jekk għandha ammont ta' tifsiriet, jinnumerhom u joffri ġerarkija għalihom. Barra minn hekk, jitfagħhom fl-idjomi, fil-frażijiet, fil-qwiel u dejjem jittraduċi kollox bil-lingwi li semmejna, bil-Latin u bit-Taljan. Vassalli kitbu meta kien Ruma imma hu jistqarr illi kien ta' sikwit jinżel Malta biex jiġbor ċertu kliem li kien f'fomm in-nies tas-sengħa. Aħna nafu x'vera li Massudaxxa għandu vokabularju li huwa differenti minn tal-Ħaddied. u ta' il-ħaddied għandu vokabularju differenti minn tar-raħħal. U Vassalli kien jinżel Malta, jiġbor dan il-kliem, jitla' Ruma u hemmhekk jisaqsi lit-Taljani għat-traduzzjoni bit-Taljan. Id-dizzjunarju ta' Vassalli Nistgħu ngħidu li huwa dizzjunarju modern għaliex kif inhu mibni isegwi l-forom, isegwi dik li ngħidulha d-derivazzjoni, jiġifieri il-kliem kif jiġi minn xulxin. Ħa nagħtu eżempju. Mill-verb kiteb noħroġ ktieb li huwa l-oġġett. U l-oġġett min se jiktbu? Se jiktbu il-kittieb. U dak li għandi quddiemi x'inhu? Dak huwa l-miktub. Allura Vassalli joħroġlok erba' kelmiet mill-istess serq u jispjega r-rabta ta' bejniethom. Id-Dizzjunarju ta' Vassalli llum il-ġurnata insibuh diffiċli biex naqrawh sakemm ma nkunux minn Ħaż-Żebbuġ, għaliex Vassalli kitbu biż-Żebbuġi u joffri ħwejjeġ interessanti Per eżempju, l-annimal li aħna ngħidulu ħmar, u l-kulur aħmar meta tiżdied il-ħmurija tiegħu ngħidulu ħmar, sar aktar aħmar, sewwa, Vassalli jagħtihom taħt żewġ kelmiet differenti, wieħed ħmor u l-ieħor ħmar. Fil-Malti Standard, it-tnejn li huma nagħmluhom ħmar. Għaliex? Għax il-leksikon huwa miktub biż-żebbuġi. Meta Vassalli reġa' mill-eżilju wara 19-il sena fi Franza, l-ewwel ħaġa li għamel ħareġ manifest biex jiġbor il-flus għal dizzjonarju ġdid li din darba kellu jkun tradott minn Malti għal Franċiż u għall-Ingliż. Aktar tard insibu lil Vassalli ikkummissjonat mill-Protestanti Ingliżi biex joħroġ dizzjonarju u meta miet ħalla warajh volum sħiħ li b'xorta ħżina intilef. Id-Dizzjunarju ta' Vassalli huwa relevanti llum il-ġurnata għaliex huwa ġabar ħafna kliem li biż-żmien intesa, maż-żmien miet. Jiġifieri bis-saħħa tiegħu għandna ġabra imdaqqsa